Assalamu alaykum YouTube tomaşçylary. Ee, Ýene bir gezek sizi futbolyň analizler gepleşigimizde hoş gördük. Bu günde geçen e, gepleşigimizde bolşy ýaly, e, analitikimiz Merdan Garaýew myhmançylykda We onuň bilen biz Maurizio Pochettinonyň gelmegi, Tuheliň gitmegi barada gürrüň ederis we geçen Premýer Liganyň soňky hepdesinde Saundgempton Liwerpul matçy örän gyzykly bir matç boldy. Şol matçyň analizlerini size ýetireris. Hoş geldiňiz Merdan. Salowmaleýkim ilki bilen.
Waleýkimessalam waleýkimessalam Hümmet oba sag bol hoş gördük gowmy ýagdaýlar arbada işlerem. Şükür şükür sag boluň özüňizem barmaň.
Şükür hudaýa bizem hudaýa şükür.
Şu wagt tomaşyçylarymyza belleýşim ýaly sizi bu günde analizler boýunça gürrüňdeşlige çagyrdyk gepleşigimize sag boluň ýene bir gezek sag bolsun aýdýarys geleniňiz üçin bizi sözümizi ýykman.
Owo sag boluň sag boluň sizem gowy näme soragyňyz bolsa soraberiň başlalyň
bildişimizden
aklymyzyň ýetişinden size jogap bereris neçe bolsa.
Onda näme gepleşigimize başlaýas ilkinji soragym Tomas Tuhel Tomas Tuheliň gidişi we Poçettinonyň PSŽ-e gelmegi barada birazjyk öz pikirleriňizi aýtsaňyz. Aslyna seretsek, Tuhel näme üçin aýryldy we aslynda PSŽ-de gowy bir sezon geçiripdi geçen ýyl. Hatda Liga çempionada çykdylar, finalda oýnadylar. PSŽ-niň taryhynda ilkinji gezek
örän gowy bir sezon geçiripdiler. Bu sezon näme üçin Aýryldy PSŽ-den. Näme üçin Poçettinony getirdiler? Şo barada biraz tomaşçylarymyza gürrüň berseňiz.
Hawa. Çynymy aýtsam, Komet, menem şol edil şul tema barada hiç hili pikirim ýokdy. Näme üçin aýrylandygy barada köp saýtlara girip okap gördüm. Hiç bir saýtda doly informasiýa berilenok. Ýöne esasy sebäpleriniň biri zadyň Tomas Tuheliň Germaniýa gidende Sport 1 teleýaýlymynda beren interwýusynda käbir zatlary, käbir PSŽ barada käbir zatlary, gürlän zatlary PSŽ-iň prezident klubuna, ýagny PSŽ-iň ýokary wezipeli işgärlerine ýakmandyr diýen pikirler hem bar. Birek käbir pikirlere görä-de şu ýadyňyzda bolsa Başak Şekir bilen oýnalan oýunda, PSG we Başak Şekir oýnanan oýunda rasizm boldy, milletparazçylyk etdiler, yrkçylyk etdiler. Şo taýda rasizmde şu PSG-niň oýunçylary oýny taşlan wagty, meselem, oýun duran wagty Tomas Tuhel käbir oýunçylaryna, käbir şo ýerdäki gara reňkli oýunçylara näçe oýun taşlaýaňyz, oýny dowam ediň şeklinde käbir gür käbir gatyrak gürlän ýerleri bolupdyr. Bu siz siz barada degişli däl, garaz, ol. türk bolanlygy üçin şeýtdiler, näme näme şolar ýaly ykrak dişli gürrüňleri bolupdyr diýip eşitýäs, eger-de buny biz türk mediasyndan okasak şeýle eşitýäs, ýöne dünýä mediasynda bular ýaly habara men gabat gelmedim. Men esasy okaýan ýerlerimiň biri dat Guardian ýa-da The Athletic diýip iňlis saýtlary bar, hemmäňize-de şol saýtlary okamagy maslahat berýän çünki şo saýtlarda hakykatdan hem dogry informasiýalar berilýär. Şo taýda men okanda Esport bir Sport bir kanalynda beren interwýusy ýüzünden aýryldy diýen ýalak gepler a ýöne meň pikirimçe bu long üçin däl bu PSJ näçe ýyl bäri eýýäm liga çempion üçin oýnaýar biz muny bilýäs we liga çempionlar gelip finaly alyp bilmedigi üçin aýryldymyka diýýän men Tomas Tuhel we iň esasy nähili diýsem üýtgeşik bolan zatlarynyň biri hem Tomas Tuheliň aýryljakyndan hiç hili özüniň habary ýokdy. Bu ýagdaý geçen hepde Strasburg ýon öňki hepde Strasburg bilen oýnan oýunda gidip Strasburg bilen oýnan oýunda dört gol tutdular Strasburgy. Şol oýunlar gaýdyşy yza gaýdyşyp barýarkalar samolýotda öwrenýär hemmesi. Tomas Tuhel hem, oýunçylar hem bul ýagdaýyň Tomas Tuheliň topardan kowlandygyny samolýodyň içinde wagty öwrenýärler. Ýagny duýdansyz bir şekilde bolan bir aýralyk. Bular ýaly entek futbol dünýäsinde, futbol taryhynda entek bular ýaly zat bolmandy. Şonuň üçin, elbetde, PSŽ-niň oýunçylarynyň içindenem garşy çykanlar bar. Meselem, Markinios, Kimpembe, Nawas ýa-da Werratti, Mbappe ýaly oýunçylar hatda bu zatlary şo wagtam eşitmediler. Olar Strasburgdan gelenden soň gije sagat bir-iki töweregi wagtda şol PSŽ-niň ýokary wezipedäki işgärleri tarapyndan jaň edilip habar berilýär. Neýmar, eşidişime görä, PSŽ-niň oýunçylarynyň arasynda WhatsApp gruppasy bar özüniň. Şo WhatsApp gruppasynda Neýmar öwrenýär bu ýagdaýlaryň bolanyny. Ýagny hiç kimiň habary ýok. Tomas Tuhele-de aýdyşym ýaly samolýodyň içinde wagty. towar gelýär. Muň sebäbiniň nämeligini tam doly bilýän adamlar ýok. Meň pikrimçe bu ýalňyş karar. Çünki PSJ PSJ-niň şu wagtky edýän işi Tomas Tuheliň PSJ bilen edýän işi çyndan hem gowy. Olar Liga birde Tomas Tuhel şu wagta çenli görülmedik rekordy goýdy, ýetmiş bäş bütin ondan alty prosent ýeňmek ýeňiş bilen oýnaýar. Bu diňe Liga birde däl, bütin Ligalarda edil bu derejäni görkezip bilen gaty az derejede trener bar. Liga biriň taryhynda şu wagt Tomas Tuheliň ady birinji durupdyr. Iň köp oýun ýeňmek, ýetmiş bäş prosent, oýnanan oýnuň ýetmiş bäş prosentini hökman suratda ýeňýär. Geçen ýyl hem aýdyşyň ýaly, belläp geçişiň ýaly final oýnadylar. Ýagny final oýnamagyň ýetmeýän bir Topary boldy PSJ. Peppa ýetenok indi olar has Liga Çempion üçin oýnaýar indi olar final oýnasy gelenok olar indi Liga Çempiony gazanmak üçin oýnaýarlar şol sebäpden meň pikirimçe muň esasy sebäbi Liga Çempion mukadýan ýöne oýunçylar köp oýunçylaryň men instagram saýpalarynda twitter saýpalarynda ýazan ýazgylaryny okadym oýunçylar bilen Tomas Tuheliň arasynda hiç girek närazylyk ýa goňuşmadyk bolmandyr. Bu Türkiýe saýtda, Türkiýe saýtlarynda, Fanatik ýa-da Zaman gazetesi ýaly gazetlerde ýazylýan zatlar ýalňyş bolup biler. Çünki çünki Mbappe we Neýmaryň Twitterinde, Instagramynda esasan hem şu Mbappe sagat üçde, gije sagat üçde aýyrlykda ýazan Instagramyndaky paýlaşan nemesinde, storiesinde men okap gördüm, neme diýýär. Gynansak-da bu futbol, futboluň içinden futboluň kanuny we bu kanundan hiç kime gaçma ýok. Ýöne sen PSŽ taryhynda öz adyňy täze sahypa öz adyňy ýazdyrdyn we seň o adyňy hiç kim pozup bilmez ýalyk şeklinde bir ýazgylar paýlaşypdyr Mbappe. Meň pikirimçe ýalňyş bir karar, çünki Tomas Tuhel çyndan hem gowy trener we PSJ-de bu ýyl meň pikirimçe hasam öňe giderdi, hasam güýçlenerdi. Bilemok Tomas Tuheliň menä gitmegini çynymy aýtsam.

işletdi. Şol Mario iki toparda işledi Poçettino we Poçettinoň ýene-de bir meň belläsim gelýän zady ýyldyz oýunçylar bilen işledip görmedi, işleşip görmedi. Ýagny egosy ýokary oýunçylar bar futbol dünýäsinde. Meselem Messi, Neýmar, Mbappe ýaly ýyldyz oýunçylar bilen işleşmek hiç aňsat iş däl. Şonuň üçin Unai Emeri PSŽ-niň treneri bolanda, awtoriteti ýetmedi Unai Emeriň. Çünki hatda şu Barselonadan dört nol utup, alty bir utulan oýnunda muny PSŽ-niň oýunçylarynyň özem aýtdy. Ýagny Unai Emeri gorkak oýnadýar. PSŽ gorkak oýnaýan bir topar bolmaly däl. Çünki düzümi güýçli, oýunçylary güýçli, baý. Olar diňe utmak üçin, ýagny birinji planda oýnamaly o adamlar, ikinji planda oýnamaly topar däl diýip, ýagny Günä emerini gorkaklyk bilen, näme diý, näme diýler şoň, gorkaklyk bilen aýyplapdylar dagy. Şoň üçin, meň pikirimçe, Poçettino hem ýyldyz oýunçy bilen işleşip görmänligi üçin PSJ-e gelip, işi hiç aňsat bolmaz. Meň pikirimçe, ýalňyşdyr karar. Poçettino oňarmalyka däldi. Poçettino näme Tottenhemde işleýän döwründe onuň ýyldyz oýunçysy ýokdy. Şu wagt siz belki diýersiňiz, Harri Keýn, Eriksen, Deli Alli, Heung-min Son ýaly ýyldyzlar häzir baý, ýöne ol oýunçylar Kari, neme bilen, Poçettino bilen ýyldyz bolan oýunçylar. Meselem, ýadyňyzda bolsa Harri Keýn. Siz hiç Harri Keýni eşidýärdiňizmi Poçettinodan öň? Ýok. Eşideňizokdyr. Şeýle-de Harri Keýn birinji sapar Tottenheme gelen wagty, Tottenheme gelýär, birinjimi, ikinji oýunda dubl edýär Harri Keýn. birinji, ikinji oýunda dubl edýär i ony Poçettino öz ýanyna, öz nämesine, ol oturýan ofisine çagyryp, oňa bir bir stakan nemeli berýär, şerap sowgat edýär. Şo taýda şerap içýärler ikisi we şo taýda Harri Keýn aýdýar. Harri Keýniň bir ýazgysy bar şol taýda, Men Poçettinaň bular ýaly öz oýunçysyna eýe çykýan, öz oýunçysynyň aladasyny edýän trenerligini bilemokdym. edilýär. Ýagny bu näme diýmek bolýar? Bu Harri Keýn entek Poçettinony doly tananok, bir, ikinjiden Harri Keýn o döwürler ýyldyz däl, sebäbi Poçettino oňa ruhuny götermek üçin näme edýär, şerap berýär, komandanyň syhtyny ýagny galdyrmak üçin, atmosferany gowulandyrmak üçin, Harri Keýne has hem hyjuwly oýnamasy üçin has bir ýakynlyk görkezýär. Şonuň üçin Kristian Eriksonam şeýle

ýokary derejedäki oýunçylar we ol oýunçylar bilen işlemek aňsat bolmaz bu kazyýetiň. Ýöne näme üçin getirendigini sorasaňyz Poçettino näme üçin getirdi? PSJ oň sebäbini men size aýdaýyn. Oň sebäbi Poçettino iki müň bir, iki müň üç ýyllary arasynda PSJ-de oýnady özi. Hatda şu ýalňyş ýadyma düşmeýän bolsa bir ýyl ýaly, bir ýyl töweregi ýaly kapitany bolupdy PSJ-niň Poçettino. Şol sebäpden, çünki Dünýä futbolynda her kim eýýäm muny edýär. Meselem, Real Madrid Zidany getirdi, Pirlo Ýuwentus aldy. Soň başga kim bar? Meselem, Hans Flik Bawariýada, Dortmund meselem Edin Terziçi getirdi, dokuz ýaşyndan bäri Borussiýa Dortmundda bolýar. Ýagny her kim öz toparyndan ýetişen adamy isleýär. Oňa meselem Barselona-da şoň ýaly Kubany getirdi, Kuban Barselona kapitany. Her kim öz toparynda oýnan, öz klubuny tanaýan, şol klub üçin köp zat edip biljek adamy getirýär. Meňçe, Poçettinoň gelmegi şoň bilen baglanyşykly, ýogsam Poçettinoň ýerine geçse, PSJ ýaly kluba köp trener getirip biler, gaty köp trener getirip biler. Indi meň pikirimçe şondanmyka diýýän. Ýöne bu pikir ýalňyş meň pikirimçe. dogry pikirde galandan görüberese.
Hawa bizde argentinaly trenere işinde üstünlik arzuw edýäris. We bu ýyl has bir üýtgeşik PSŽ-ni bu ýyl göreris diýip umydy bilen soňky temamyza geçýäs. Soňky temamyz
Barcelona oýnunda men pikirimçe

Soňky temamyza geçsek, soňky temamyz ýaňky aýdyşym ýaly Saundgempton Liwerpul matçy boldy soňky hepdede Premýer ligada. Klopp bilen Jurgen Klopp bilen Awstriýaly Kloppyň arasynda Saundgempton Liwerpuly 1-0 ýeňmegi başardy. Ýagny bu ýerde biraz analizlerinden belläp geçseňiz,

Olaryň iň esasylarynyň biri öňde Deni Inksiň ýanyndaky Çe Adams, on, on nomer oýnaýan Çe Adams. Bu gaty uly ýitgi Sautgempton üçin we ýene-de oň ýoklugynda dört-dörtlük bilen oýnatdy Sautgempton. Oň ýoklugynda Ralf Haznat, Sleýman Aldiýan, Teo Walkot aldy. Teo Walkot Gyradan orta geçdi we oň ýerine-de Stýuart Armstrong oýnady. Armstrong girdi we ýene-de bir ýitgileriniň biri Ýannik Westergor. Westergoryňam çynaram Sautgempton üçin gaty uly ýitgi, goragdaky iň güýçli goragçylarynyň biri, bir togsan dokuz boýy bar, gaty iri we kelle toplardy, uzy ýokardan urýan toplarda gaty güýçli bir Goragçy oň ýerine-de Jek Stiwens oýnadyr. Ä Jek Stiwensem bir segsen bäş boýy bar, gaty bir üýtgeşik-de ýöne men pikrimçe bul oýun gaty gowy oýnady. Gowy gorandy. Asyl gorag tarapdan gaty güýçlüdi Sautgempton. Erbet oýnamady. Ýene-de şu kowid on dokuz testi pozitiw çykan wratarylar bardy, Aleks Makkarti. Oň ýerine-de uly gaty gaty köp boýun bäri Esasy düzümde ol çykmaýan Freýzer Forster derwezä geçdi. Freýzer Forster barada aýtsak, elbetde, gaty tejribeli bir wrataž, ýöne gaty käni, paçti bir ýyl töweregi, bir ýyldanam belki köpräkdir, esasy düzümde çykanokdy. Oňam sebäbi köp şikesler aldy, köp trawmalary geçirdi. Şonuň üçin Warakat derwezeban tarapy şeýledi, ondan soň ortada dört dördikiň ortasynda merkezde iki goragçy, biri esasy beýni Sautgempton beýni hasap edilýän Oriol Remeu ýokdy oýunda. Onuň ýerine döneýän täze ýaňy ýakynda transfer eden Ibrahim Diallo oýnady dört dördikiň ortasynda. Ýene-de bir belläsim gelýän zat,

Menimçe, we şolaryň ýoklugynda Sautgempton gowy başlady, erbet başlamady oýna. Akylly oýnadylar. Liwerpul barada aýtsak, Liwerpulda meň garaşýanymdan gaty üýtgeşik düzüm çykardy Ýurgen Klopp, çünki men edil bular ýalyk goragsyz oýnanyny kadýemokdym. Näme, Wan Daýk eýýäm köp wagty bäri ýok, şonuň üçin Mandaýyň ýoklugynda biz familiýany köp görýärdik forumda. Ýöne oň eden zatlarynyň biri Hendersonam ýa iki oýun bäri näme üçindir yza goraga çekýär. Geçen oýunlarda ony ikinji taým edip öýdýän. Bu oýunda oýnuň başyndan Hendersony goragda başlatdy. Bu lep näme üçin etdi? Bu sebäbi meň pikirimçe Sautgemptonyň öňdäki oýunçylary Den Ings, Teo Walkott

Ris Ris Williams, Williams, Ned Phillips. Hawa. Ned Phillips, eleki goragçy. Ris Williams bilen Ned Phillips ynanmady. Jürgen Klopp şonuň üçin olary oýnatmady. Olaryň ýalňyşmagyndan gorkdy, çünki ýadyňyzda bolsa, Ris Williams Joel Matibiň ýerine oýna giren oýunda göni şogradan Kimminson gaçyp gol salpdy Tottenhama garşy oýunda. Ýadyňyzda bolsa. Hawa.
Şo Ris Williamsyň arkasyndan, arkasyndan gaçyp. şolar ýaly ýalňyşlary etmeginden gorkdy meň pikirimçe Ýurgen Klopp we şolara ynanmady. Şonuň üçin hem Henderson oýnatdy. Henderson elbetde erbet oýnamady, ýöne Henderson oýnadandan soň Ýurgen Klopp ortany biraz peseltdi. Orta-da ýa onarty oýun ýa-da oýnamaýan Tiago Alkantarany oýdy. Tiago Alkantara onuň toýuny her oýnanok. Birem Oň gapdalynda Çemberleýn.
Çemberleýn, hawa, bir gapdalynda Çemberleýn, beýleki gapdalynda-da Jorjinýo Waýnaldum bar. Çemberleýn, ýa Çemberleýnem şu ýyla geçip birinji sapar esasy düzümde çykdy. Bu birinjiden, ikinjidenem Tiago Alkantaraň formasyzlygy we otady bir Waýnaldum birazjyk ýeke galdy. Onda nä oýlap ýörensoň, ýöne Waýnaldumyň bul oýunda roly gaty başgady. Şol sebäpden Tiagony altynjy, alty nomer, ýagny iki gyralyň ortasynda oýnatmagy ýeke-täk, nädip diýsem, ýeke-täk oýun gurujy bir oýunçy bolup oýnamagy Sautgemptonyň işli hasam gowy näme etdi, aňsatlaşdyrdy. Olar şoňa görä öz taktikasyny düzdüler we heme gowy oýnadylar, basgyly başladylar we oýnuň ikinji murdunda Deliňksiň owadan nemesi bilen, näme diýsem, Staşa salan goly bilen hem ikinji murda gol, elbetde bu golda Trent Arnoldyň hem ýalňyşlygy nebesi bar hat ýalňyşlyga pro elbetde gowy oýun boldy Ahmet eger-de wideo ýazgylar bar bolsa size wideo ýazgylarda analitikleri ýa analizleri edip görkezeýin eger-de siziň eliňizde wideolar oýunlardan bölekler bar bolsa. Elbetde men size oýun böleklerini size ýetireýin häzir.

eli bilen arkasyny görkezýär. Ýagny Tiago Alkantarany görkezýär. Munuň beýtmeginiň sebäbi Ralf Hazenhat oýnuň başyndan, esasan hem birinji taýmda oýnuň başyndan soňuna çenli Tiago Alkantara geçýän pas ýollaryny ýapmagy planlapdyr. Esasan hem öňdäki oýunçylar bilen bunu başarýar. Ýagny olar muny cover shadow diýip, ýagny ark körügäň bilen ýapmak diýilýän hereket edip, ýagny Tiago Alkantarany arkasyna alyp, pas ýollaryny ýapdylar, blokladylar blokladylar. Dört-dördükide bir, e, bir hüjümçi öňe giden wagty, ýagny te Deni Ings öňe basan wagty beýlekisi yza gaýdyp Tiago Alkantarany tutdy we e, pas ýollaryny hem ýapmak, bloklamak e, esasy e, birinji prinsipi bolup durdy Sautgemptonyň. Uzyn oýnanan toplardan soň hem e, dowam ediň oýny görkezýän uzyn oýnanan toplardan soň hem e, görýän bolsaňyz bärde Deniňiz göni ara girdi. Ine, Tiago Alkantaranyň arasyna girýär ol. Görýän bolsaňyz we Tiago Alkantaranyň beriljek pasy, ýagny Fabinýanyň berip biljek pasyny oýna dowam edibersin oýun. Berjek pasyny liniýasyny ýapýar görýän bolsaňyz. Ikinji wideomyza geçelim. Uzyn oýlan toplarda-da elmydam bolşy ýaly Sautgempton üstün. Ikinji wideomyza geçelim. Bärde görýän bolsaňyz Armstrong Henderson bilen arany bloklady, Tiago Alkantara beriljek arany bloklady we Henderson Fabinýa berdi görýän bolsaňyz. Dowam ediň. We bärde-de Inks Fabinio bilen Tiago Alkantaranyň arasyny ýapdy, görýän bolsaňyz, we Waýnalduma top berdiler. Ýagny yzalyň birazjyk Waýnalduma top berlen bardyr-a. Waýnalduma top, dowam ediň. Şu taýda häzir Waýnalduma top berýär Fabinio. Ana, Waýnalduma top berlen bardyna şu taýda duralyň. Üns berýän bolsaňyz, Inks Waýnaldumy toplan wagty Stýuart Armstrong görýän bolsaňyz, Tiago Alkantara tarap golanyşýar. Sautgempton basgyly oýnaýan wagty hem, hatda öňe basgyly oýnaýan wagty hem özüni Tiago Alkantara görä neme etdi, pozisiýa aldy. Tiago Alkantara görä pozisiýa aldy. Ýagny Tiago Alkantarany ýapmak ilki bilen olaryň basgysynyň ilki plany. Ýagny. esasy gözbaşy bolup durdy. Ýene-de şu taýda bellemeli zady, Tealka, şi, näme şol, T. Wolkott bilen Stýuart Armstrong gaty kän ýer üýtgetdiler. Bärde, meselem, Stýuart Armstrong şu wagt hüjümçi ýaly oýnaýar we T. Wolkott sagda, sag gyra goragçysy ýaly oýnaýar. Aslynda başlanda oýun Tiago Wolkott gyrada, Armstrong ortadady. Üçünji wideomyza geçip bileris, Akmuhammet. Ine bärde şu taýda duralyň. Üns berýän bolsaňyz, üns beren bolsaňyz ýaňy Alissonyň Tiaga berjek ýerini iki hüjümçi, iki öňdäki hüjümçi Deni Ings we Teo Wolkott bir-birine ýakyn oýnap gysylyp Tiaga berjek liniýany, pas liniýasyny ýapdylar üns berýän bolsaňyz. Deni Ings hem-de Teo Wolkott Tiago Alkantarany arkasyna alyp gyrasyn gyrasyny, ýagny geçjek, pas geçjek ýerini ýapýarlar we şol sanda arkadan dialog hem bardy-geldi pas geçäýende ýakyn oýnaýar, üns berýär bolsaňyz, Tiago Alkantara golaýlaşýar. Indiki wideoýa geçip bilersiňiz, Abdul. Bärde ne görýän bolsaňyz, Deni Fabinýoň pas berme mümkinçiligi barmy? Tiago Alkantara ýok şeýle dälmi? Ýok, ýok.
Inks ýapyp dur zady. Näme şo Tiago Alkantarany we Fabinýo dowam ediň. Topy Hendersona berýär. Hendersona berýär. Hendersona berende hem onuň ýene hem Tiago Alkantara pas berme mümkinçiligi ýok. Duralýyň şu taýda. Nolin yza basmaya mümkinçiligi yok. Goragçylara as üns beryan bolsaňyz yza alyň birazjyk goragçylara aslynda hiç hili basgy yok. Şu tayda üns beryan bolsaň goragçylara hiç hili basgy yok yöne yarym goragçylar yarym goragçylara pas bermane yani pas geçirmane hiç gerek Ýag, neme goýanoklar, ýer goýanoklar, Hezil Naltyň topary. Olaryň niýeti asyl oýnuň başyndan soňuna çenli Tiago Alkantarany ýapmakdy. Oňa pas geçirmedik, onuň sebäbi topardaky ýekeje oýun gurujy, ýagny ýeke-täk oýun gurujy Tiago Alkantaranyň Alkantaralygyny muny bilýärdi Hezil Nalt, çünki Beýleki oýunçylaryna seretseň, meselem, Çemberleýn, Passy, dowam etsin oýun. Çemberleýn, Passy, pasçy bir oýunçy däl, ýagny passy gowy bolan oýunçy däl, ol has atlet, ol has driblýor bir oýunçy. Waýnaldum bolsa näme, pas tehnikasy gaty erbet däl, erbet däl, şaýda dursun, gaty bir erbet däl, emma yza gelip oýun gurmak, Däldi onuň bu oýundaky wezipesi. Ol has hem box to box, ýagny polýanyň, ýagny meýdançanyň ähli ýerinde göreşýän oýunçy rolunda oýnaýardy. Bul oýunda esasy oýny döwüji we top alyjy rolunda oýnaýardy. Waýnaldum elbetde, Waýnaldumyňam zat boldy, näme şol oýun gurujy, ýagny regista, regista diýip bilinýän oýun gurujy, ýagny goragçylaryň öňünde oýun gurujy. Oýunça Regista diýilýär. Bilmeýänler üçin belläp geçeliň. Regista diýip italýan sözüdir. Oýun urujy diýmek manysy bar. Ýagny Regista bu Regista oýnunda oýnaýan esasy öňlerden bäri gelýän italýan futbolynda ulanylýan bir futbol termini. Diego Albertina, Dimetri Albertina meselem Regista diýerdiler. Soňky wagtlaryň Registasy Andreý Pirlo, meselem, regista diýip bilinýärdi. Şolar ýaly regista wezipesinde oýnaýan bir oýunçy däl Waýnaldum. Bul oýunda onuň wezipesi o däl. Elbetde, o oýnaýardy. Ýöne bu oýunda esasy onuň zady, maksady, esasy niýetlenişi meýdançaň içinde göreşmek we her ýere ylgamakdy. Ýagany ýapmak Liweriň oýny döwmek olary yzdan pas bilen çykmagyny durdurmak diýmekdi. Çünki Ralf Hazenhut muny bilýärdi, şeýle boldy. Ýagny Liwerpulyň oýny döwmek isleseň, Tiagony ýapmagyň ýeterlik boljagyny bilýärdi. Dowam ediň. Bärde-de üns berýän bolsaňyz, ine şu taýda duraliň. Şu taýda duraliň. Üns berýän bolsaňyz, ýene-de Ralf Hazenhutyň esasy bir nädip diýsem oýun sistemalarynyň biri gyradaky ýagny liniýa out awda ýakyn ýerdäki basyp sy gaty uly meşhurlyga eýe çünki olar orta polýada belki size olar ýaly basgy press etmezler ýöne gyrada hökmany suratda siziň garşydaşyňyzy öz garşydaşyny ýagny durdurmak üçin elmydama gyradaky liniýadaky basgysy Beýleki orta we hüjümdäki basgylaryna elmydam we güýçlüdir. Ralf Hazenhutyň oýun sistemasynda Babul Sautgemptona-da ýuwaş-ýuwaş oturdy. Bärde ýene üns berýän bolsaňyz, bäş oýunçy Tiagoň daşyny ýapyp dur, üns berýän bolsaňyz, görýäňmi? Iki gyrada we iki sany hem Teo Walkott hem-de Prowz, arkasynda hem Teo Walkott bar. Olaryň birinji prinsipi. Bitiagany almak, ikinji prinsipem ar liniýada gyradan Liwerpuly hüjüme çykarmazlyk bolup dur. Oba dowam ediň. Indiki wideoya geçeris. Hawa, bärde-de ýene-de görşüňiz ýaly dört oýunçy bilen orta blogy ortany blok edýär we her bular ýaý şekilinde ortany blok etdiler. Öňe basgy edenoklar görýän bolsaňyz, goragçylar rahat goragçylaryň arasynda paslaşmagy ýa-da goragçylaryň uzyn top oýnamagy oýnap goýnmagy ol Real Fazana üçin hiç hili problema däl. Çünki Olaryň goragda goragynda uzyn oýunçylar bar we oýunçylar bar. Emma elbetde bul oýunda problemalyrakdy. Meň pikirimçe problemalyrak bolar kadýardym. Çünki goragdaky bir togsan dokuzlyk boýly Westergord Westergaard ýokdy we oň ýerine bir segsen bäş boýly Jeks Stiwens oýnaýardy. We meň pikirimçe bul problema bolarmyka diýerdik. Emma Jack Stevens gaty gowy oýun çykardy. Bernd Narek hem şeýle ortadaky goragçylar, ýa ýarym goragçylar, pivot oýunçylar hem gaty üstünlikli çykyş etdi Sautgemptonyň. We görýän bolsaňyz, hiç hili goragçylara hüjüm ýok. Diňe Tiago Alkantaranyň pas geçip biljek ýerini goraýarlar. Üns berýän bolsaňyz. Hawa.
Bärde oýny görenimde men özüm diýdim Sautgempton näme üçin muň ýaly basyly oýnaýar zaşit zaşitni ýagny gorag oýnanok aslynda bular topulyp goranyp oýnadylar ýagny aslynda siziň beren maglumatlaryňyza seretsek. Howowo bular meň diýjek bolýanym bular go beýleki toparlar ýaly ýa Liwerpul ýaly goragçylara basgy etmän, diňe orta polýany gorap oýnadylar. Ýagny bu oýun hem basgyly ýaly göründi. Aslynda olar basgyly däl-de, diňe Alkantarany goramak üçin öňde liniýa gurdular, ýaý şeklinde. Öňde bir galkan gurdular. Goragçylar bilen ýarym polýanyň arasyny kesdiler. Ýagny bu-da ýarym goragçylaryň uzyn oýnamagyna, Liwerpuly uzyn oýnamagyna mejbur etdi. Şol sebäpden. we uzynalaryny toplady-da, Liwerpulyň öňdäki hüjümçileri boýy kiçi bolanlar üçin Fabi, Firmino, Mohamed Salah ýa-da Sadio Mane ýaly oýunçylar kelle tarapdan pes oýunçylar. Şol sebäpden hem bular orta polýany, ýagny ýarym goragy bilen goragyň arasyndaky liniýany kesdiler we uzyn oýnamaga mejbur etdiler. Ha, dowam ediň. Hawa. Eee, Dördünji wideoya geçeliň. Hawa. Eee, Serediň ine bärde häzir eee, hüjümçi Inks öňe giden wagty Tiag, T- eee, Wolkottyň görýäňizmi nägilek eee, T, T, Wo, eee, Tiaga golaýlaşýanyny. Biz serýän bolsaňyz hem Diallo hem eee, Ibrahim Diallo hem arkadan geldi. Bu eee, aslynda bu eee, nähili diýsem size Bu üç oýunçy bolup goradylar, ýagny hem Denni Ings oňa beriljek pasy hem üns berýän bolsaňyz Denni Ingsiň kellesi arka seredip dur, Tiago Tiago Alkantara seredip dur, üns berýän bolsaňyz oýnuň soňuny başyndan soňuna çenli Denni Ingsiň eden zady diňe Tiago Alkantara seretmek, şoň pas liniýasyny ýapmak, oýnuň başyndan soňuna çenli şol bir zady etdi. Bu aslynda Liwerpul Ýa Dortmundyň treneri, Dortmundyň treneri wagty Ýurgen Kloppuň ulanýan bir oýun şekli aslynda we hatda bu ortadaky oýun gurujy topsuz goýmak, ýagny esasy niýeti bu zadyň. Klopp muny Gwardiola garşy hem ulanýar, Fernand Mançester Sitiä garşy köplenç ulandy. Çünki Fernandinýo-da edil Mançester Sitide-de, Liwerpuldaky ýaly ortada oýun gurýardy. Fernandinýonyň geçen Gora geçen oýunlarynda Rodri bardy, Ýurgen Klopp muny Rodrä garşam ulandy we şol sebäpden hem Pep Gwardiol üns berýän bolsaňyz, soňky oýunlarynda Rodriniň ýanyna hökmany suratda Ilkaý Gündoganam çekýändir. Oňam sebäbi Rodri ýapyk bolaýanda-da Ilkaý Gündogan bilen ikinji ikinji bir ýarym goragçysy bilen oýun gurmak üçin Hökmany suratda Gündogan bilen Rodri Liwerpula garşy oýnanan oýunlarda iki iki nähili merkezi ýarym goragçy şeklini alýandyr siz sereýän bolsaňyz. Hawa indi geçip beýleki wideo geçip bileris. Ýene-de bir zady belläsim gelýär. Bärde indi Sautgemptonyň hüjüm şekilinden size wideo taýynladyk. Oňa esasy hüjüm şekilleriniň biri hem Sautgemptonyň gyradan Içerik berilýän paslar dowam ediň komet häzir görkezer size. Ine şular ýaly indi şu taýda duraýyň, şu taýda duralyň. Üns berýän bolsaňyz Armstrongyň galdyran topuna Dennings, içerik girýär wer we Teo Walkott hem-de bärden Dženepo Denningse golaý oýnaýar. Ýagny öňdäki hüjümçiler gysylýar. Munuň hem sebäbi sypan toplary almak ýa-da sypan toply almak ýa-da Deniňksiň dowam ediň üstü aýda häzir Jenepo indirýän topy ýagny Jenepo kellesi bilen alyp pas berýän toplarynda şular ýaly urgulary geçirmek üçin esasan hem Sautgemptonyň edýän hüjümleriniň biri gyradan galdyrylan toplarda içeri gysylmak we hatda arkadan hem oýunçylar gelýär meselem Diallo hem gelip bilerdi şo taýda gelýär we şo taýda Korobkaň içinde adam sany köpeltmek, hatda sen Deniýings Çotopis alyp bilmedik ýagdaýynda-da Liwerpulyň goragçylarynyň uzakdyr uzaklaşdyrylan topyny ikinji, ýagny rebound diýilýär-de basketbolda, sypan topy almak, şekli bilen hüjüm edýär elmydama, ýagny giň açyk däl-de hüjüm şolar ýaly galdyrylan toplarda Sautgemptonyň hüjümçileri daralýar. Hemmesi korobkanyň içine girýär we şol ýerde basgy, eger-de top alan meselem basgy, top alan bolsalar şol aýal uzakdan urgular geçirýär. Biz buny ýylyň dowamynda, geçen ýyl hem gaty kän gördük. Ralf Hasenhutt esasy hüjüm şekilleriniň biri. Buny Liwerpul hem ulanýar köplemelerde. Bu üç oýunçy bilen görýän bolsaňyz, üç oýunçy bilen şutaýda Liwerpulyň bäş oýunçysyny oýundan düşürdiler. Ýagny Jenepony hiç kim ýapmady. Jenepo arkaýyn o taýdan spokoýn urgy geçirip gitdi, ýöne Warata prosto derwezä düşmedi. Indiki wideoa geçeliň. Bärde indi Tiago halys oýundan ýadady, halys sowaşdy, çünki oýnuň başyndan bäri dowam ediň, oýun dowam edibersin. Başyndan bäri ýapygyl durýar, şonuň üçin Tiago indi üçünji goragçy ýaly yza çekilip top almana başlady we Arnolda eli bilen öňe git diýdi. Ýene-de ýaňy belläp geçişim ýaly gyradan oýun alan toplarda, gyra gelen toplarda Sautgempton elmydama gaty agressiwnyý basgy edýär. Oýun dowam etsin häzir görersiňiz ýene-de agressiwnyý bir basgy bolýar we topy ýitirmegine getirýär. Görýäňizmi bu gün toplarda ýene-de Sautgempton topa eýe çykýar. Beýleki wideoya geçeliň.

Yani e, men diýmek isteýänim birinji e, oýnuň birinji ýarymda şular ýalakrak gutardy. E, kän bir hukukly pursatlar bermedi Liverpool e, Liverpoola. Southampton Tiago hem oýny e, 90 pas bilen gutardy. Oýnuň 90 minutynyň dowamynda e, Tiago 90 pas bilen gutardy we oýnuň e, birinji ýarymda olar ol bary 33 gezek e, pas berip bildi. Yani bu gaty erbet gaty düşük, e, pes derejede we ikinji ýer- ikinji e, taýmda galan paslaryň hemmesini Tiago e, ikinji ýa- ýarymda berdi. Ýagny 57 pasy e, ikinji taýmda berdi. Şonuň üçin e, e, birinji taým şular ýaly gutardy. Isleseňiz ikinji taýma geçeliň. E, ikinji taýmda görýän bolsaňyz, e, Liwerpul elmydama edýän zadyny etdi. Ýagny bu Liwerpulyň we Klobyň birinji taýmdaky oýunlary gowy gitmedik ýagdaýynda ulanýan taktikalarynyň biri. Olar öňdäki üçli hüjümçini Salah, Mane, Firminony öňe şu jerime meýdançasynyň içine gysyp, hatda ýarym goragdan hem birini öňe şol üçli hüjümçiniň ýanyna goşup, meselem, Sergio Salah, Mane, Firmino bar hem-de ylgap Aleks Çemberleýn zadyň içine, korobkaň içine tarap hereket edýär. Muňam sebäbi we Endi Robertson bärigada, aňyrgadan hem Sergio Arnold hüjüme goşulýar. Ýagny muny etmeginiň sebäbi öňdäki üçlini gysyp, Çemberleýni hem öňe salyp, garşydaşyň goragçylaryny bir korobkanyň içine jemläp, Arnold bilen Endrýu Robertsonyň öňüne atýar. Bu günlükçe şol şular ýaly Muhammet Goworan Sautgempton Liwerpula meň pikirimçe bu sezondaky ikinjimi ýa üçünji ýeňilgisini aldymy? Liwerpuluň ikinji ýalňyşmasam.
Ikinji ýeňil West Hemden ýeňilipdi meň ýadyma düşýär olam sezonyň

Muny bu Liga Çempionlarynyň grupba oýnamalaryny barada gürleşemde-de aýdypdym. Şu wagtky döwürde gorag tarapyndan gaty ejizledi. Goragçylaryň Wan Daýkyň esasan bolmazlygy Liwerpuly kyn ýagdaýlara goýýar. Bu günlükçe şular ýaly Akmuhammet başga näme soraglaryňyz bar bolsa sorap bilersiňiz. Gadyrly YouTube tomaşaçylar hem öz soraglaryny indiki gezekki programmalarymyzda jogaplamyzy jogaplamamyzy isleýän soraglaryny e, kommentariýalaryňyza ýazyp biler. Siz hem bize ýetirersiňiz, hökman suratda jogaplarys. Başga näme e, soragyňyz bolsa sorap bersiň, Muhammet bu günlükçe şeýle. Ee, Başga näme gaty gowy. pikirleriňizde galan sorag bolsa soraberiň. Gowy informasiýalary, maglumatlary berdiňiz. Şu ýerde bir zat belläp geçesim gelýär. Belki-de Van Dijk ýa-da Matip ýa Joe Gomez üçüsinden biri bolan bolsa we Hendersony orta alan ýagdaýynda başgarak oýun bolup bilerdimikä diýip pikir edýän men. Hawa, elbetde, Van Dijkiň bolmagy has hem goraga planda güýçli bordy, üýtgeşik bordy. Ýöne edil oýnuň üýtgemegi, koniçne, köp tarapdan üýtgärdi, ýöne Sautgempton bu gezek şoňa görä bir düzüliş ederdim kädin. Ýöne elbetde Liwerpul ýeňmek hiç haçan aňsat däl. Näme boljagyny öňünden aýdyp bolanok.
Onda näme gepleşigimizi soňlandyralyň bu günlükçe. Şu soraglarymyz siziň hem bize beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýarys. Öz kanalymyzyň Futbol dünýäsi kanalymyz adyndan we tomaşaçylarymyzyň adyndan köp sag bolsun aýdýarys. Ýene-de soňky gepleşiklerimizde-de görmek isleýäris sizi. Nesip bolsa, nesip bolsa, Muhammedow Mansuratda görüşeris, tek öňümizde kän. oýun bolar, kän Liga Çempion oýunlary, Ligaň oýunlary bolar. Hökman suratda ýene-de gepleşiklerde alyp bararys nesip bolsa. Bu ýene-de bir zady belläsim gelýär, siziň soňky çykaran wideo roligiňizi gördüm. Tiýerri Henri barada gaty gowy çykarypsyňyz. Men ýazylan wagty olar ýaly owadan bir ýaz näme bolar diýip pikir edemokdym, ýöne gaty gowy çykarypsyňyz, tüweleme. Hemme futbol janköýerlerine Futbol dünýäsi YouTube kanalyna agza bolmagyňyzy hem-de şo taýdan gerekli informasiýa almagyňyzy, hatda Instagram saýpaňyz hem bolaýmasa, siziň Instagram saýpaňyz hem bolsaýam, hökman suratda agza bolmagyňyzy maslahat berýärin. Meň hem ýazgylarym şoň içinde köplenç çykýar, meselem, Şu ýaňy ýakynda ýazyp oturan şu adam dowam edýän işläp oturan bir işim bar. Olam dünýä futbolynda üç bäş ikiniň ýeri atly. Hökman surat o ýazgylarymyz barda-da bul oglanlara berjek o taýda-da wideolar. Bu ýazgylar barda üç bäş ikiniň dünýä futbolyndaky ýeri nireden başlapdyr, kimler tarpyndan ulanypdyr we entegem kimler haýsy toparlar haýsy dünýä çempionatlarynda esasy ýerlerde ulanylypdyr. Olar barada-da informasiýalar bereris. Kim gyzyklanýan bolsa, hökman suratda futbol dünýäsine ýazyp biler. Hatda kommentariýalaryňyzda-da, kommentariýalarda-da bil bermek isleýän soraglaryňyz bolsa sorap bilersiňiz. Indiki indiki hökman suratda indiki tele ýutubda programmamyzda hökman suratda olara jogaplarys. Sag bol, Muhammet. Ýene görüşýänçäk sag bol sag otur. Sag boluň bize size köp sag bolsun aýdýarys we gepleşigimizi soňlandyrýarys. Hemmäňizi YouTube Futbol Dünýäsi YouTube kanalymyza agza bolmagyňyzy we bize goldaw bermek üçin agza bolup dostlaryňyz bilen paýlaşyp wideolarymyza laýk goýmagy sizden haýyş edýäris. Biziň zähmetimiz ýerde galmasyn. Onda näme, häzirlikçe indiki wideomyzda görüşýänçäk, hoş sag boluň dostlar. Sag boluň.